Essalamu Aleýkum hormatly adamlar! Garaşsyz! Baky Bitarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady. Bu ýere ugramak üçin hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň Halkara howa menziline geldi. Hormatly Prezidentimiz Lebap welaýatyna iş saparyna ugramak üçin paýtagtymyzyň Halkara howa menziline gelip, ilki bilen bu ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Durdylyýewiň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda paýtagtymyzy mundan beýläk-de ösdürmek hem-de Watanymyzyň Bitaraplygynyň şanly ýigrimi bäş ýyllygyna başlanyp ulanmaga beriljek desgalarda işleriň depgini, şeýle hem şäher ilatynyň göwnejaý dynç alşy, olaryň wagtlaryny gyzykly we peýdaly geçirmekleri üçin zerur şertleriň döredilmegi bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilişini yzygiderli gözegçilikde saklaýar we adamlaryň ýaşaýyş üçin amatly şertleri döretmek, öňdebaryjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak we ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek bilen baglanyşykly meselelere möhüm üns berýär. Paýtagtymyzyň golaýynda ýerleşýän kölüň kenarlaryny abadanlaşdyrmak, bu ýerde döwrebap dynç alyş düzümini döretmek babatda anyk tabşyryklary berip, döwlet Baştutanymyz şäher ilatynyň we onuň myhmanlarynyň söýgüli künjegine öwrüljek Beýik köli Altyn köl diýip atlandyrmagy teklip etdi. Hormatly Prezidentimiz bu ýerlerde alnyp barylýan işleri döwrüň ruhuna laýyk derejede alyp barmak, onuň gurluşyk işlerinde milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribelerini utgaşdyrmak, iň esasy bolsa, ýokary hil derejesini üpjün etmek babatda anyk tabşyryklary berdi. Soňra hormatly Prezidentimiz howa menzilinden Lebap welaýatyna iş saparyny gurady. Döwlet Baştutanymyň uçary Türkmenabat şäherine tarap ugur aldy. Biraz salymdan hormatly Prezidentimiziň uçary Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline gelip gondy. Howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary garşyladylar. Hormatly Prezidentimiziň Lebap welaýatyna iş sapary dowam edýär. Şu gün milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynda hormatly Prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň iki müň ýigrimi nji ýylyň bäş aýyna bagyşlanyp geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň ugurlaryna bagyşlanan maslahatlar geçirildi. Olaryň barşynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmalar geçirilip, öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmegiň ugurlary kesgitlenildi. hem-de olaryň milli ykdysadyýetimizdäki ähmiýeti ara alyp maslahatlaşyldy. Maslahatlara her pudagyň öňünde durýan möhüm meseleleriň berjaý edilmegi bilen baglanyşykly tabşyryklary ýerine ýetirmegi işjeňleşdirmek meseleleri boýunça pikir alşyldy. Häzirki döwürde milli parlamentiň deputatlary döwrüň talabyna laýyk gelýän kanunlary işläp taýýarlamak we ozal bar bolanlaryny rejeleşdirmek boýunça giň möçberli işleri alyp barýarlar. Milli parlamentde geçirilen maslahatda bellenişi ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny kämilleşdirmek, ilat arasynda ýygy-ýygydan bolup, döwlet derejesinde amala aşyrylýan işleri wagyz etmek boýunça taýýarlyk işlerini hereket edýän kada laýyklykda alyp barýarlar. Maslahatda ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça milli parlamentiň şu ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleri, Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk işleri hem-de Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Konstitusion Kanunyň taslamasy boýunça ýerlerde Konstitusion toparyň göçme mejlisleriniň geçirilişi barada çykyşlar diňlenildi. Hasabat döwründe Türkmenistanyň Kanunlarynyň on sekisi, Mejlisiň Kararlarynyň on birsi kabul edildi. Olar ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan durmuş-ykdysady özgertmeleriň, jemgyýetimizi mundan beýlägem demokratiýalaşdyrmagyň, hukuk goldawynyň üpjün edilmegine gönükdirilendir. Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralary we beýleki halkara guramalar bilen özara gatnaşyklaryň çäklerinde birnäçe wideomaslahatlar hem geçirildi. Şeýle-de maslahatda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Konstitusion kanunyň taslamasynyň gutarnykly görnüşini taýýarlamak, şeýle-de Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk bilen bagly pikir alyşmalar boldy. Garaşsyz we Bitarap Türkmenistan ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly sebit we halkara guramalarynyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlyk strategiýasyny durmuşa geçirýär. Şunuň bilen baglylykda, Daşary işler ministrliginde geçirilen maslahatda döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek we ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň öňünde goýlan wezipeleri çözmek maksady bilen amala aşyrylýan işler barada çykyşlar diňlenildi. Maslahatda bellenişi ýaly, Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmegiň Döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmegiň we öňde goýlan wezipeleri amala aşyrmagyň çäklerinde döwletara derejesinde bolşy ýaly, abraýly halkara guramalarynyň ulgamynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşdäki netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça yzgiderli işler ýerine ýetirildi. Şunlukda, hasabat döwründe dünýäniň birnäçe ýurtlarynyň işewür düzümleri bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda degişli gepleşikleriň geçirilendigi bellenildi. Geçen bäş aýyň dowamynda daşary syýasat edaralarynyň ulgamy boýunça ýola goýulýan gatnaşyklara yzygiderli häsiýet mahsus boldy. Şu ýylyň dowamynda bu ugurda on dokuz duşuşyk gurnaldy. Şolardan on ikisi göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Şeýle-de ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça meýilnamalaýyn işler alnyp barylýar. Hususanam ýanwar-maý aýlarynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparlarynyň nobatdaky mejlisleri hem-de birnäçe işewürler maslahatlar geçirildi. Maslahatda şeýle-de häzirki döwürde ýurdumyzyň abraýly sebit we halkara guramalarynyň çäklerinde ýola goýulýan gatnaşyklarynyň netijeli häsiýete eýe bolmagy ugrunda degişli işleriň alnyp barylýandygam bellenildi. Netijeli halkara gatnaşyklaryny mundan beýlägem pugtalandyrmaga we giňeltmäge gönükdirilen halkara derejesindäki gatnaşyklaryň ähmiýeti nygtaldy. Maslahatda ykdysady maliýe toplumynda amala aşyrylýan işleriň häzirki döwrüň talabyna doly laýyk gelme ugrunda alnyp barylýan işler, bu babatda öňde durýan wezipeler boýunça pikir alyşmalar boldy. By toplumda geçirilen maslahatyň dowamynda döwlet Baştutanymyzyň öňde goýan wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň ykdysady toplumynyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça anyk teklipler hem öňe sürüldi. Şu ýylyň ýanwar-maý aýynyň netijeleri boýunça jemi içerki önümiň ösüşi alty bütin ondan iki göterime deň boldy. Maslahatda karz beriş edaralarynyň alyp barýan işleri hem-de olaryň işini kämilleşdirmek, ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň gerimini giňeltmek boýunça görülýän anyk çäreler barada hasabatlar diňlenildi. Şeýle-de maslahatda iki müň ýigrimi nji, iki müň ýigrimi bir nji ýyllar üçin maksatnamany işläp taýýarlamaga girişmek boýunça milli Liderimiziň beren tabşyrygyny ýerine ýetirmek boýunça öňde durýan möhüm wezipeler dogrusynda giňişleýin pikir alyşmalar boldy. Bi maksatnamada bellenilen çärelerde ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryna düýpli maýa goýumlaryny goýmak, hem-de eksporty goldamak göz öňünde tutulmalydyr. Şunuň bilen birlikde, häzirki döwürde saglygy goraýyş we ilaty durmuş taýdan goramak ulgamyna maýa goýmak biziň ileri tutýan ugrumyz bolmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz belleýär. Sanly ulgama geçmegiň çäklerinde maliýe-bank ulgamynyň edaralarynyň işini düýpli seljermek boýunça hormatly Prezidentimiziň beren tabşyrygyny ýerine ýetirmek boýunça maslahatda çykyşlar diňlenildi. Mälim bolşy ýaly, milli Liderimiz Döwlet eýeçiligindäki kärhanalary we desgalary hususylaşdyrmagy çaltlandyryp, paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek işini baş ugurlaryň hatarynda kesgitledi. Maslahatyň dowamynda kabul edilen maksatnamalary maliýeleşdirmegiň goşmaça çeşmelerini gözlemegiň, ykdysadyýetimize maýa goýumlaryny köp çekip, bu meseleleň üstünde işlemegiň zerurdygy barada milli Liderimiziň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek ugrunda öňde durýan wezipeler kesgitlenildi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň nebit-gaz toplumynda halkara hyzmatdaşlygyna, ulgama öňdebaryjy tejribeleriň we ösen tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Nebit-gaz toplumynyň ähli düzümleriniň işini kämilleşdirmek, bu ugurda durmuşa geçirilýän çäreleri işjeňleşdirmek hem-de toplumyň önümçilik kuwwatlyklarynyň netijeligini ýokarlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler we olary ýerine ýetirmegiň anyk ýollary kesgitlenildi. Maslahatda nebit-gaz senagatyny iki müň otuzynjy ýyla çenli döwürde ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde şu ýylyň bäş aýynda geçirilen işleriň netijeleri barada giňişleýin hasabatlar diňlenildi. Şeýle-de maslahatda toplumyň kärhanalarynyň durnukly işini üpjün etmek, şolaryň serişdeler binýadyny hem-de eksport kuwwatyny netijeli peýdalanmak, Bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça milli Liderimiziň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmegiň anyk ugurlary barada pikir alşyldy. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, nebtiň we gazyň çykarylýan hem-de gaýtadan işlenilýän mukdary yzygiderli artdyrylmalydyr. Bazar gatnaşyklaryna laýyklykda, toplumyň dolandyryş we önümçilik müdirlikleriniň gurluş düzümlerini kämilleşdirmek zerurdyr. Döwlet Baştutanymyz meýilleşdirilýän iri taslamalaryň gurluşygyny diňe maýa goýumlaryny çekmegiň hasabyna amala aşyrmalydygyna, munuň üçin çykdajylary öndüriljek önümler bilen hasaplaşylmalydygyna üns çekýär. Maslahatda geljegi uly bolan meýdanlary özleşdirmegi çaltlandyrmak, nebit çykarylyşyna häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça işleri talabalaýyk guramak barada Hormatly Prezidentimiziň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýdyldy. Maslahatda türkmen paýtagtyny abadanlaşdyrmak, gurluşyk işleriniň depginini güýçlendirmek, awtoulag ýollaryny döwrebaplaşdyrmak, energetika pudagyny mundan beýlägem ösdürmek boýunça geçirilýän işler barada hasabatlar diňlenildi. Hasabat döwründe toplum tarapyndan öndürilen önümleň ösüşi bir ýüz on dokuz bütin ondan ýedi göterim, meýilnama bolsa bir ýüz on üç bütin ondan dört göterim ýerine ýetirildi. Maslahatda bu toplumyň garamagyndaky kärhanalaryň ýagdaýyny seljermek boýunça alnyp barylýan işleri çaltlandyrmagy, kärhanalary döwrebap ýagdaýa getirmek ýa-da hususylaşdyrmak baradaky degişli teklipleri taýýarlamak boýunça döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça anyk wezipeler kesgitlenildi. Täze iş orunlaryny döretmegiň, sanly ulgama geçmegiň hem-de gurluşyk serişdelerini öndürmegiň üstünde yzygiderli işlemegiň, telekeçiler bilen degişli işleri alyp baryp, ýokary öndürijilikli, iň täze enjamlar we innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilen kärhanalary döretmegiň ugurlary maslahatda esasy öňde durýan wajyp meseleleriň hatarynda görkezildi. Ýurdumyzyň içerki energetika halkasynyň we Türkmenistan-Owganystan-Pakistan elektrik ulgamlarynyň gurluşygyny dowam etmek boýunça alnyp barylýan işler barada maslahatda hasabatlar diňlenildi. Maslahatda Bitaraplygymyzyň ýigrimi bäş ýyllyk şanly senesine bagyşlanyp ulanmaga berljek desgalarda alnyp barylýan işleriň depgini dogrusynda hasabatlar diňlenildi. Ýurdumyza ýygnandyrylan giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, Diýarymyzyň şäherlerinde we obalarynda senagat, durmuş we medeni maksatly köp sanly binalaryň gurluşygyny, şeýle-de bu ugurda maýa goýum işjeňligini höweslendirmek boýunça alnyp barylýan çäreler barada maslahatda pikir alyşmalar boldy. Ulag we kommunikasiýa toplumy milli ykdysadyýetimizde möhüm ugurlaryň hatarynda durýar. Bu ulgamda alnyp barylýan işleriň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagy milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagynda bolşy ýaly, halkara hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmeginde-de ähmiýetli bolup durýar. Ulaglaryň ähli görnüşleriniň sazlaşykly hereketini üpjün etmek, olarda ýola goýulýan hyzmatlaryň derejesini ýokarlandyrmak, ýurdumyzyň ulag-üstaşyr geçelgesi hökmündäki derejesini pugtalandyrmak bilen baglanyşykly alnyp barylýan işleriň örän uly ähmiýetiniň bardygy toplumda geçirilen maslahatda bellenildi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, häzirki döwürde ykdysadyýetimiziň beýleki esasy pudaklary ýaly, ulag pudagynyň hem dünýäde koronawirus epidemiýasy hem-de mejbury çäklendirmeler sebäpli kyn ýagdaýy başdan geçirýärler. Ýönekeý bolmadyk şeýle şertlerde ulag kompaniýalarymyz bökdençsiz işlemegini dowam edýär, gatnawlaryň ygtybarly bolmagyny gazanýar. Häzirki döwürde koronawirus bilen bagly ýagdaý tamamlanýança, baý kompaniýalaryň maliýe ýagdaýyny durnukly saklamak hem-de üznüksiz maliýeleşdirilmegini üpjün etmek esasy wezipedir. Zähmet haklaryny tölemek we maliýe borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin ulag kompaniýalarynyň serişdeleri bolar ýaly, olar gollamaly diýip, döwlet Baştutanymyzyň baý ýagdaýlary seljerip, zerur çäreler görmek boýunça aýdanlaryndan ugur alyp, ýerine ýetirilmeli anyk wezipeler maslahatyň esasy özlerini düzdi. Ulag we kommunikasiýa toplumynyň düzümlerinde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary işjeňleşdirmek, olara dünýäniň ösen tejribesini we häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meselelere hemmetaraplaýyn esasda çemeleşmeliliginiň zerurdygy barada döwlet Baştutanymyzyň beren görkezmeleriniň ýerine ýetirilişi barada maslahatda hasabatlar diňlenildi. Oba hojalyk toplumyna geçirilen maslahatda şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işler häzirki wagtda Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda gyzgalaňly galla oragynyň depgini hem-de Balkan we Daşoguz welaýatlarynda bolsa bu çärä on ikinji iýunda girişmek üçin häzirki wagtda taýýarlyk işleriniň alnyp barlyşy barada giňişleýin çykyşlar diňlenildi. Şeýle-de orak möwsüminiň gysga möhletde we ýitgisiz geçirilmegi, meýdanlarda tehnikalaryň bökdençsiz işledilmegini üpjün etmek hem-de kärendeçiler bilen wagtynda hasaplaşmak boýunça milli Liderimiziň beren anyk tabşyryklaryny ýerine ýetirmegiň ugurlary maslahatda giňişleýin ara alnyp maslahatlaşyldy. Maslahatda gök-bakja ekinleriniň, ýeralmanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň meýdanlaryny giňeltmegiň, olaryň öndürilýän möçberlerini artdyrmagyň hem-de oba hojalyk önümleriniň importyny azaltmagyň, Içerki bazary özümizde öndürilýän önümler bilen üpjün etmegiň hem-de ýurdumyzyň agrosenagat pudagyna elektron dolandyryş ulgamlaryny ornaşdyrmak boýunça işleriň depginini güýçlendirmegiň zerurdygy barada milli Liderimiziň tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça öňde goýlan wezipeler kesgitlenildi. Häzirki döwürde söwda ulgamynyň durnukly işlemegini üpjün etmek esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Şoňa görä-de, her gün emele gelen ýagdaýa baha berip, Zerur bolanda durmuşda has gerek önümleriň, şol sanda azyk önümleriniň ýeterlik gorlaryny döretmek üçin goşmaça goldaw çärelerini görmek bilen bagly döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada maslahatda hasabatlar diňlenildi. Maslahatda telekeçilik pudagyny ösdürmegi höweslendirmek, ykdysadyýetiň hususy pudagyny döwlet tarapyndan goldamak boýunça nobatdaky çäreleri işläp taýýarlamagy we degişli teklipleri bermek boýunça Gahryman Arkadagymyzyň beren görkezmeleriniň anyk ugurlary kesgitlenildi. Kiçi we orta telekeçilige, hususanam, syýahatçylyk işi bilen meşgullanýan kärhanalara maliýe hem-de maddy-tehniki taýdan kömek bermeli diýip, milli Liderimiz belleýär. Şunuň bilen birlikde, oba hojalyk önümlerini öndürmek, gök we miwe önümlerini saklamaga niýetlenen senagat sowujylaryny gurmak üçin hususy oba hojalyk kärhanalarynyň işlerini işjeňleşdirmegiň ugurlary barada maslahatda giňişleýin hasabatlar berildi. Maslahata gatnaşanlar milli Liderimiziň tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça edilmeli işler dogrusynda giňişleýin pikir alşdylar. Ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik ulgamlarynda işleriň ýagdaýy, olary ösdürmek boýunça görlen çäreler, şeýle-de şol ugurlarda gazanylan netijeler we şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işler barada maslahatda pikir alşyldy. Bellenişi ýaly, hemmetaraplaýyn bilim, häzirki zaman tehnologiýalaryna erk edip bilýän we sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek boýunça talaplardan ugur alnyp, bilim ulgamyny, okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmek, okuw maksatnamalaryny we okuw gollanmalaryny baýlaşdyrmak, mugallymlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça toplumlaýyn çäreler amala aşyrylýar. Döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezi döredildi. Türkmenistanda çaganyň irki ösüşini we olaryň mekdebe taýýarlygyny ösdürmek babatda iki müň ýigriminji-iki müň ýigrimi bäşinji ýyllarda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň maksatnamasy tassyklanyldy. Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek bilen baglanyşykly hormatly Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň ilatynyň sagdyn iýmitlenmegi boýunça iki müň ýigriminji-iki müň ýigrimi bäşinji ýyllar üçin Milli maksatnamasy tassyklanyldy. Ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglaryny guramaçylykly geçirmegiň hem-de täze okuw ýylyna ýokary derejede taýýarlyk görmegiň, täze okuw ýylyna çenli bilim edaralarynyň hemmesinde degişli abatlaýyş işleriniň geçirilmegi bilen bagly Milli Liderimiziň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça öňde durýan wezipeler baradaky çykyşlar maslahatyň esasyny düzdi. Geçirilen maslahatda ýanwar-maý aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işler, medeniýet ulgamy boýunça göz öňünde tutulan çäreleri durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işler dogrusynda giňişleýin çykyşlar diňlenildi. Häzirki wagtda metbugatda we teleradioýaýlymlarynda berilýän makalalaryň hem-de teleradiogebleşikleriň taýýarlanmagynyň derejesini ýokarlandyrmak boýunça hormatly Prezidentimiziň toplumyň ýolbaşçylarynyň öňünde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek ugrunda alnyp barylýan işler dogrusynda hasabatlar diňlenildi. Hasabatyň çäklerinde teatrlaryň, kitaphanalaryň, muzeýleriň we medeniýet ulgamynyň beýleki edaralarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň şu ýylyň ýanwar-maý aýlarynda alyp baran işleri, olaryň işine häzirki zaman tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça geçirilýän işler barada habar berildi. Kagyzda neşir edilýän gazet-žurnallary elektron serişdelere geçirmek işini çaltlandyrmak, munuň üçin hünärmenleri taýýarlap, redaksiýalaryň işgärlerini jemlemek, Habar beriş serişdelerinde sanly ykdysadyýetiň möhüm meselelerini dowamly beýan etmek boýunça döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça maslahatda anyk ugurlar kesgitlenildi. Tomusky dynç alyş möwsümi bilen baglylykda, ýaşlar üçin gyzykly gepleşikleri taýýarlamak, şu ýylyň Türkmenistan Bitaraplygyň mekany diýlip atlandyrylmagy bilen baglanyşykly çäreleri yzygiderli geçirmek boýunça ýerine ýetirilmeli işler kesgitlenildi. Ahal welaýatynda geçirilen maslahatda iki müň ýigriminji ýylyň ýanwar, maý aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleň jemleri, şeýle-de sebiti durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň netijeleri barada hasabatlar diňlendi. Şeýle-de Oba milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi boýunça görülýän çäreler, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depgini barada pikir alşyldy. Maslahatda häzirki döwürde welaýatda alnyp barylýan işleň ýagdaýy, galla oragynyň depgini, şol bir wagtyň özünde gowaça meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleri, şeýle-de agrotehniki çäreler barada hasabatlar berildi. Mundan başga-da, welaýatda öndürilýän ýeralmanyň, gök we bakja önümleriniň möçberlerini artdyrmak boýunça döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, sebitiň durmuş düzümini has-da gowulandyrmagyň çäklerinde alnyp barylýan işler, Desgalaryň gurluşyklarynyň depginlerini ýokarlandyrmak ugrunda edilýän tagallalary barada maglumatlar berildi. Şeýle-de maslahatda milli Liderimiz howanyň gyzmagy bilen welaýatyň ähli çäklerinde ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň berk berjaý edilmelidigi baradaky tabşyryklaryndan ugur alyp, ilatyň arasynda degişli wagyz-nesihat işleriniň yzygiderli guralmagy bilen alnyp barylýan işler barada hasabatlar berildi. Mundan başga-da, welaýatyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, durmuş maksatly desgalaryň gurluşyk işleriniň depginlerini artdyrmak boýunça görülýän çäreleriň netijeleri boýunça hasabatlar diňlendi. Iki müň ýigriminji ýylyň hasabat döwründe Balkan welaýatynyň ykdysadyýetindäki işleň ýagdaýy, Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde maýa goýumlaryny özleşdirmegiň depginlerini ýokarlandyrmak boýunça işleri durmuşa geçirmegiň ugurlary maslahatyň özenini düzdi. Maslahatyň dowamynda häzirki döwürde welaýatyň ähli etraplarynda alnyp barylýan işleň ýagdaýy, on ikinji iýunda başlajak galla oragyna görülýän taýýarlyk çäreleri, şol bir wagtyň özünde gowaça edilýän ideg işleri barada hasabatlar berildi. Şeýle-de, welaýatyň çäklerinde gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleň ýagdaýy, öňde boljak şanly seneler mynasybetli guraljak dabaralar we ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň ýigrimi bäş ýyllyk baýramyna görülýän taýýarlyk işleri barada çykyşlar diňlendi. Welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda öndürilýän ýeralmanyň, gök we bakja önümleriniň möçberlerini artdyrmak, gant şugundyrynyň ekişini bellenen möhletde geçirmek meseleleri maslahatda esasy wajyp ugurlaryň hatarynda görkezildi. Daşoguz welaýatynda geçirilen maslahatda şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işleň jemleri, sebitiň ykdysadyýetiniň ähli ugurlary boýunça gazanylan netijeler barada çykyşlar diňlendi. Şeýle-de ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler barada aýdylyp, Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada bellenip geçildi. Maslahatda hususan-da galla oragyna guramaçylykly girişmek, gowaça edilýän ideg işleriniň depginlerini güýçlendirmek we hilini ýokarlandyrmak maksady bilen durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berildi. Şunuň bilen birlikde, ýer almanyň, gök we bakja önümleriniň möçberlerini artdyrmak boýunça ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi, welaýatyň şaly meýdanlarynda ýaýbaňlandyrylan ideg işleri barada maglumatlar berildi. Şeýle-de Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ýigrimi bäş ýyllygy mynasybetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada aýdyldy. Maslahatyň dowamynda welaýatda galla oragyna girişmek boýunça geçiriljek çärelere ýokary derejede taýýarlyk görmek, möwsümde işlediljek tehnikalaryň bökdençsiz herekediniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly wezipeler hemişe üns merkezinde saklamak boýunça döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryny ýerine ýetirmegiň anyk ugurlary kesgitlendi. Maslahatda tomsuň gelmegi bilen ilatyň arasynda wagyz-nesihat işleriniň ýola goýulmagy, şunlukda, ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň berk berjaý edilmegi möhüm wezipe bolup durýandygy bilen bagly ýerine ýetirilmeli işler kesgitlendi. Hasabat döwründe Lebap welaýatynda ýerine ýetirilen işler, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, Bellenen meýilnamanyň berjaý edilişi barada maslahatda giňişleýin gürrüň edildi. Şeýle-de, häzirki döwürde sebitiň gowaça meýdanlarynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli ideg işleri, gowaçanyň zyýankeşlerine garşy göreşmek we oň keselleriniň öňüni almak ugrunda ýerine ýetirilýän agrotehniki çäreler, galla oragynyň depgini barada hasabatlar berildi. Mundan başga-da, maslahatda welaýatda ýeralmanyň, gök we bakja önümleriniň mukdaryny artdyrmak, şaly ekişini bellenen möhletlerde guramaçylykly geçirmek barada maglumatlar berildi. Mundan başga-da, welaýatyň çäklerinde gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleň ýagdaýy, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ýigrimi bäş ýyllyk baýramyna görülýän taýýarlygyň çäklerinde ýaýbaňlandyrylan işler barada aýdyldy. Maslahatyň dowamynda bugdaý hasylynyň gysga wagtda we ýitgisiz ýygnalyp alynmagy hemem welaýatda ýeralmanyň, gök we bakja ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigi barada beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada giňişleýin hasabatlar berildi. Şeýle-de, welaýatda şaly ekişiniň bellenen möhletde we ýokary hilli geçirilmegi barada çykyşlar diňlendi. Şuň bilen baglylykda, maslahatda milli Liderimiziň tabşyrygyna laýyklykda tomsuň gelmegi bilen ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerini berk berjaý etmek, bu ugurda ilatyň arasynda degişli düşündiriş işlerini güýçlendirmek, şeýle-de ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň ýigrimi bäş ýyllygy mynasybetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalarda gurluşyk işlerini gözegçilikde saklamak, Şanly sene mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça öňde durýan wezipeler kesgitlendi. Ýanwar, maý aýlary aralygynda Mary welaýatynda ýerine ýetirilen işleň jemleri hemem welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça işlenip taýýarlanylan maksatnamanyň ýerine ýetirilişi barada hasabatlar maslahatyň özenini düzdi. Häzirki wagtda ýetişdirilen bugdaý hasylyny bellenen möhletde we ýitgisiz ýygnap almak, galla oragyna däne ýygýan kombaýnlaryň we awtoulaglaryň doly güýjünde işledilmegi, galla kabul edýän bölümiň hasyly bökdençsiz kabul etmegi bilen baglanyşykly milli Liderimiziň tabşyryklarynyň durmuşa geçirilişi barada anyk wezipeler bellendi. Gowaça edilýän ideg işlerinde ulanylýan oba hojalyk tehnikalarynyň doly güýjünde işledilmegi, Gowaçanyň zyýankeşleriniň hem-de oň keselleriniň öňüni almak üçin ähli zerur işler geçirilmegi, ýeralmanyň, gök we bakja önümleriniň möçberleriniň artdyrylmagy, gant şugundyrynyň ekişiniň guramaçylykly we ýokary hilli geçirilmegi bilen bagly wezipeler dogrusyndaky anyk ugurlar barada giňişleýin maslahatlaşyldy. Şeýle-de, geçirilen maslahatlarda çykyş edenler hormatly Arkadagymyzyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek ugrunda uly hyjuw bilen işlejekdikleri barada buýsançly gürrüň etdiler. Ýurdumyzda Türkmenistan, Bitaraplygyň mekan ýylyna bagyşlanyp guralýan çäreler bir-birine ulaşýar. Dürli maslahatlar, wagyz-nesihat çäreleri işjeň häsiýete beslenýär. Olara bagtyýar raýatlarymyz uly ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar. Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Baş prokuraturasy, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen bilelikde geçiren Edep hem saglyk, maşgala baýlygy atly duşuşyk maslahady oňa gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi. Çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe alnyp barylýan ägirt uly işler, şeýle-de sagdyn durmuş ýörelgelerini öňküdenem has pugtalandyrmak, berk bedenli, arassa ahlakly, ruhubelent nesilleri kemala getirmek ugrunda durmuşa geçirilýän wajyp işler dogrusynda söhbet etdiler. Şeýle-de olar Gahryman Arkadagymyzyň raýatlarymyzyň saglygy barada, halkymyzyň eşretli durmuş hakynda edýän aladalary, durmuşa geçirýän dünýä nusgalyk beýik işleri üçin alkyşlaryny aýtdylar. Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde talyp ýaşlaryň arasynda Ylymly ýaşlar berkararlygyň binýady atly ylmy-taslama bäsleşigi geçirildi. Bäsleşikde uniwersitetde bilim berlen dürli hünär ugurlary boýunça birnäçe ylmy esaslara daýanyp, talyp ýaşlar ussatlyk bilen öz taýýarlan ylmy işleriniň taslamalaryny görkezdiler. Bäsleşik çekeleşikli we gyzykly ýagdaýda geçdi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda sekizinji iýunda saat ýigrimiden dokuzynjy iýunda sagat ýigrimä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyşalyň.